Musoro wamazwi Ananiasi naSafira. Ananiasi naSafira. Rukarenga rweinezari. Nyaya yeutsotsi. Kana pari pazvinhu zvaMwari zvaMwari hazvidi chii? Chinhu chokunamata Mwari hachidi chii? Rukarenga rweinezari. Hallelujah. Eh, regai ndikutaurireni isu patakaparadzana nevanhu vekuholy ghost mufakose was the last branch kubuda chii ndakati varume vandiri kubuda navo kana une chikwerete chemuchechi ingave mari yebooking kana ingave mari yezvipo siye wabhadhara nokuti kwatiri kuenda tiri kuenda kononamata nomunhu anoda zvamwari rukarenga roine ndikataura ndikati Kana une chikwerete nomunhu mudzosere arege kukutevera nokuda kwechikwerete. Rukarenga ruve nemi. Haleluya. Nokuti mumwe mukatomubvunza mari yezvipo pano anokuta kuti aiwa ini rega nditomboenda uko afunza ndokusingabvunzwe mari. Rukarenga ruve nemi. Mukamubvunza kuti ah vana inga vana venyu hamuna kubhadhara vana vanga vachauya kuchechi. rukareka runoita zii anotombopaka vana kunge motikari kumba kudaro nokuti mabvunza marika rukarenga ruveine haleluya ndati kunamata kwese hakudi chii haleluya rugare chechiwe andetinzwe 35 vhesi yoti right.
akati kwavari ndini ndiri kutaura varume vaisraeri hey. chenjerai zvamunoda kuitira vanhu ava haleluya rugare ngarwei nesu vamwe havana kungwara regai ndikutaurirei kune vamwe ana pusirio wakuti haazive chaanoda chaita muupenyu ukamubvunza kuti nhaiwe shoko rokunamata unoritorawo sei uye zvekare unonzwisisa chii rukareka rweinesi munoziva kumwe kupusa zvekwakaita ndanzwa vababa vachitaura vachitiwo kuna vamwe akateera shamwari akati shamwari kana nyangwe ichienda mudodo anenge achikoteera nyangwe burumajahu achiuracheachiuracheaaaaa nemhuno rukareka rweinesi Asi kumunhu akachenjera anotsvaka uchenjeri kuna Mwari. Jehovha ndiudzei zano ndigone kutevera chokwadi chenyu. Luka renga rwei nesu. Verenga futi muchana. Ndoita mdumeni zvekare 35 vhesi. Handei. Akati kwavari. Yei. Varume vaIsraeri. Imi vana vaMorotashi. Chenjerai zvamunoda kuitira vanhu. Chenjerai zvamunoda kuitira vanhu ava. Vakomana regai ndikutaurirei. Isu takambotukwa inonzi left right and center. Rukarenga rweinesu. Takatukwa inonzi kutukwa size. Asi chii chakanga chiripo? Chokwadi chinomira chiri chokwadi. Nhema dzinoramba dziri chii? Rukarenga rweinesu. Hallelujah. Rukarenga rweinesu. Takamboisa kuti asabhuku musha kwedu kwakafa. Ndokubva vanhu vati Sabhuku Mutemakungu ari kuda kuti vagadzikwe uye umwe eh, sabhuku rukarenga rweinesu vanhu vakatanga kuita matricks vamwe vachito munoziva kuti pamba pamanga muchiona pachigara kunyenyera mbudzi asingabaye kana hwani asi vakatanga kubaya mbudzi ama huyai timbofara tiri pamba huyai mumbodai rukarenga rweinesu chii chaiitika yakanga itori vote buying rukaranga rweiness mwari wakati akuda ah, akakuratidza zvinhu zvakanaka pane chimwana chiduku chimwe chakanga cho chaizi george ndochakabva chanzi aiwa uyu imba yevavava ndoyakuchitora kusabhuku nokuti wakambopinda mavavava maananhirikinava vanana vanana vanana chatera vakapindira vakaita usabhuku saka yezvino yakuenda kune vava rukaranga rweiness Ava vakatirwa mbudzi vakagumbuka sei? Rukavenga ruveine zuro. Pane nyaya yandiri kuda kubudisa pachena ipapo. Rukavenga ruveine zuro. Inzwai hama. Kana Mwari vachiita zvinhu zvavo, zvinhu zvaMwari zvakarongeka. Rukavenga ruveine Kristu. Uye zvekare kana chiri chinhu chaMwari chinongooneka nokuita pachekerere. Rukavenga ruveine zuro. Zvinhu zvose zvinoitwa usiku. zvine utsotsi rugara apostori amen haleluya kristu ukangoona waita chinhu vamwe vanhu vasingazive pane utsotsi rukavenga rweidas haa ndatoseka nhasi nokuti tatoona dzimwe tsamba dzandanyorerwa rukavenga rweidas ndatonyorerwa tsamba irini inyorerwa tsamba ndatoona kuti okay awa unenge wapererwa

Kwakabvamuka Judhasi achizviti tiri munhu akaita sei mukuru, patakati aiwa kahuya kaugare padzidzo vakuru vakugadzirire nyaya yako tukaneka rwendesi. Judhasi akati ndiri chii? Ndiri mukuru nokuti ndakabatiswa chimuti rukareka rwendesi. Asi svipa yabhishopu yakati guma ndobva ndanzwa kuti grrrr ndikati ah waiti giripai vakutorwara wanga watobatwa
rugare nemi munhu akamborohwa nechirwere chokupenga ndo zvaanogara anogara achinzwa zvichimugwina gwina rukareka rwene saka akangobatwa nezvinhu zvaanofunzira zvinoshanda anonga aita zvese zvese rukareka rwene
ndosimuka naye pachivemo vanhu vanenge mazana mana vakamutevera iye akaura vana vose vaimutevera vakaparadzirwa nokuparadzwa 37 vhesi
ndakoti muziva kuti kuna vamwe vanhu vakatomutevera vakati tudhasi ndiye muno yani Mkuru kwaye rukarenga ruwe nesu. Baba mberi boka zvono taiwa mtamba hausiriwo. Rukarenga ruwe nesu. Vakupepuka manje wanobuza. Vari kufona ibvunza nani? Eh, vari kutanga mazona kutanga nokubvunza nani? Tsamba yekombe kainonzi chiye iyi. Ndo zvanzo. Mfundisi pane nyaya ndaida kuzitaura nemi. Rukarenga ruwe nesu. nemhaka yekuti unenge wakuona kuti nzira yavakatora haisiri iyo rukavenga ruvei nesu isu tinoda kuti tidzidze kubva kuvatungamiriri vakatanga nebasa ivo vakanga varipo kubva zvichiitwa rukavenga ruvei nesu ini ndangosumukira bedzi kuti varanda vamwari vagone kutipupurira basa ramwari riva mukati medu haleluya